Ġieli sibt xi ingredjent fil-kabord jew fil-friġġ u għedt, 'Ħa nippruvah, ħa! Per eżempju, mal-kejk li qed nagħmel, mad-deżerta li qed nagħmel. U ngħidu aħna dal-ingredjent kien coconut oil, għall-mod tal-kelma. U mbagħad, meta tippruvah, tgħid, 'Umm, ma ġiex tajjeb daqs kemm ħsibt. Minkejja li ma ġiex diżgustanti, ħa nuża l-kelma għax coconut oil mhux xi ħaġa 'il bogħod ħafna mill-ħelu, tajjeb, però ma ġiex kif xtaqtu. U tgħidli da x'inhu jgħid bħalissa. Li ħa ngħid huwa relatat ħafna ma' das-suġġett. Illi aħna ġieli ngħidu u ijwa ħa nipprova hekk u ijwa ħa nagħmel hekk, bil-konsegwenza normalment jew ta' spiss tkun illi aħna mbagħad ma naslux għar-riżultati li nixtiequ. Per eżempju tgħid ah, tidher interessanti din id-dieta li skoprejt ilbieraħ, tidher interessanti din is-sistema, però għax per eżempju fuq l-internet ħa nsibu minn kollox, Forsi oġġett mhux qed ngħidu li jkun neċessarjament ħażin ta', però mhux bilfors ikun jgħodd għalik. Allura dak li jkun min joqgħod jesperimenta u jħawwad ħa nuża dik il-kelma għandu ċans qawwi illi jitlef ħafna żmien, illi fil-proċess iħoss ħafna frustrazzjoni u illi anka forsi qatt ma jasal għar-riżultati illi jrid. U hemmhekk fejn jidħol coach. Coach mhux bilfors ikun fil-fitness, fil-futbol, fl-exercise, coach jista' jkun coach tal-business, jista' jkun coach tal-public speaking, jista' jkun mitt elf tip ta' coach. Però coach li huwa kwalifikat u li huwa esperjenzat ħa jgħinek għax hu anke qablek normalment ikun għadda minn numru kbir ta' persuni oħrajn illi kienu fis-sitwazzjoni tiegħek, illi forsi għandhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek. U għaldaqstant jista' jgħaddilek in-knowledge li tgħallem hu, l-esperjenza tiegħu biex inti minn fejn qiegħda llum tasal bil-mod il-mod għal fejn tixtieq. Mela l-appell tiegħi huwa wieħed, jekk inti beħsiebek tagħmel xi ħaġa bis-serjetà, jekk hux fuq business, jekk hux fuq exercise, jekk hux fuq nutrition, qabbad 'il xi ħadd li huwa kwalifikat, per eżempju jekk hi fejn jidħol nutrition, ħassib nutritionist jew dietician, fejn jidħol fitness, Ħa jkun kowċ kwalifikat, personal trainer kwalifikat tiddejqu xejn tistaqsu għall-kwalifiċi għax sfortunatament hawn ħafna min jogħġbu suġġett jaqbad u jsejjaħ lilu nnifsu jagħti titlu lilu nnifsu. Imma insomma, u anke jekk huwa business ħa ssib anke kowċ illi ħa jgħinek fil-business. U x'inhu? Biex tiffranka il-ħin, biex tiffrankra l-frustrazzjoni u biex, iva, anke tiffranka l-flus. Għalfejn qed ngħid hekk? Għax meta inti qabbadt lil xi ħadd illi huwa jaf x'inhu jagħmel u illi ħa jgħinek, frankalek milli toqgħod b'erbgħa qlemmulan fuq affarijiet illi ma tafx jekk hux ħa jwassluk jew le. Jiena Matteus Grasso nawguralek is-saħħa, jekk min-naħa tagħna fejn jidħol fett loss, nutrition, saħħa aħjar, anke bl-għajnuna ta' nutritionist li għandna parti mit-tim, nistgħu ngħinuk, kellimna fuq 990039. 0-9 jew ibgħatilna Facebook message fuq il-page tagħna NU Better Life jew jekk tixtieq tkellem lili personali ħa ssibni bħala Matteus Grasso, mhux ħanoqgħod nispellihielek imma ħa niktibielek hawn taħt jew ħa tara ismi xi mkien, u kellimni privat. Niltaqgħu!